LCBN zohtu le ngaitu nan dihlak nung kul kun tlaih hna. Mars Niriya zanlei thawngchimnak kan nei lai. Kan chim dingmi tlangtar hna cu. America le South Korea ram hnih fawr ralkap training tuahnak cu North Korea nih lehrulnak kan tuah hna lai tiah a chim. Facang man a fah tuk ruangah Kampala khuami hna harnak an tong. Sitwe ah electric mei a mih caah asasiu kuttang tanghra cam in puai tuah ding harnak an tong. Myanmar ram buainak kong ahhin ṭha deuh in tlangtlak ding Malaysia Minister nih a chim timi le a dang thongtlangtar cheukhat pawl hna a ka rak chim lai. Phungchimnak lei kan lut hna lai. America le South Korea ram hnihfar ralkap training tuahnak cu North Korea nih lehrulnak kan tuah hna lai tiah a chim timi tlangtar ka rak chim lai. A ra laimi zarh March ni hleithum ah tuah dingmi America le South Korea ram hnihfar ralkap training ngeih dingmi cu North Korea President Kim Jong-un farnu nih lehrulnak kan tuah hna lai tiah a chim. Ram hnih training kan an tuah dingmi kong ahhin rianrang in lehrulnak tuah dingin timhcia kan si tiah a chim. Mars ni hleithum ah an tuah dingmi American le South Korea ram hnih fonh training tuah dingmi hi a tam ngaimi ralkap phun fonh an si lai kong zong theih a si. Mah cu training an tuahnak cu kan in zoh peng hna lai tiah North Korea nih cun an chim. Pacific hmunhma hi American le Japan nih an ngeihmi a si lo bantukin North Korea nih hriamnam kan ṭhesnak ah lehrulnak a kan tuah a si ahcun raltuk sawmnak bantuk ah kan ruah lai tiah an chim fawn. Rampi nih biakhiahnak a tuah bantukin zeitik caan paoh ah timhciah in le rianrang in rian ṭuan dingah kan i readisa peng tiah an langhter. American thil tuahmi hna hi lehrul dingin North Korea nih Pacific rilipi cu hriamnam kahnak ah kan hman khawh tiah Kim Joo-chung nih cun a langhter fawn. Facang man a fah tuk ruangah Kampalek khuami hna harnak an tong timi tlangtar ka rak chim lai. Chin ramkulh Kampalek khua facang man cu A let tampi in a kai ruangah khuami hna cu facang cawknak harnak an tong kong theih a si. Khuami hna cu facang man a hlam bantukin a si lo caah awlok chuangin a ummi hi an tlawm ti lo. Kampalek khua ahhin facang man tunkhat ah thong sawmruk le thong nga tiang a man a kaiter caah eidin lei ahhin harnak kan tong ngaingai tiah an chim theih a si. Khuami pakhat nih a hlan ahcun facang tunkhat ah thong sawm li a si. Thonghnih kul le thum January thla khan facang man kai hram aa thawk. Nikhat ṭuan nikhat ei awk aa hmuhmi caah cun harnak a har taktak hi a si. Eidin lei thir man a kai hin cun a har taktak ko tiah a chim. Cu pinah Kampalek khua chung hna ahcun Asesura kap nih khua chung i lam cungah hin himnak an lak hna i meithal an puah len tawn hna tiah khuami pakhat nih cun a chim theih a si. Sitwe ah electric mei a mih caah ICC kuttang tanghra caminpuai tuah dingmi harnak an tong timi tlangtar ka rak chim lai. Rakhine ram Sitwe khua March ni sarih zan suimilam pariat le cheu ah khan electric mei a mih caah tanghra caminpuai phit aa timmi hna cu ca an zoh kho lo in an um hna. Tanghra caminpuai an duah lio ahhin electric mei a mih lonak ding ah tiin EPC nih March ni khat in niriat tiang zan suimilam paruk in zinglei suimilam pariat tiang seh rianṭuannak zungfa deuh hna cu khar dingin March ni nithum ah khan a rak thanh hna. Atu bantukin Miami hi sac nih an tuahmi tanghra caminpuai tuah aa timmi hna cu hna a hnawh ngainak hna kong zong theih a si. Mei cu zan suimilam pariat tiang a rat lo caah cheukhat hna cu meithling cawk ah an kal hna. Mei i mit lai lo tiah a casual hrang pawl nih an rak thanhnak cu ka zumh ngai nain thaizing camun puai tuah lai ah hin mei cu a mit ṭhanṭhiam. An chimmi le an tuahmi aa lo lo. Atu zong hi ka fa caah meithling cawk ah kaa thawh tiah kum upa pakhat nih cun a chim. Meimi kong he pehtlai in EPC nih thawngthanhnak zeihmanh an tuah rih lo. SEC nih uknak an lak hnu in mei hi a mit lengmang a mih lengmang hmuh khawh a si. Myanmar ram buainak kong ah hin ṭha deuh in tlangtlak ding Malaysia Minister nih a chim timi tlangtar ka rak chim lai. ASEAN dirhmun in Myanmar ram buainak hi lamdang in le ṭha deuh in tuah ṭuan ding in Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim nih a chim. Myanmar ram buainak ahhin a pawngkam hna cu a hnursuan ngai hi hmuh khawh a si cang bantukin theih dih cio a si tiah Anwar nih cun nihnih ni ah khan a chim. Mah hi Mah hi buainak kong hi ASEAN palai pawl hna sin zongah biachimnak ka ngei tiah Malaysia Prime Minister nih cun a chim. Myanmar ram a buai ruangah hin khuami minung tampi hna cu a pawngkam hna ah fuh in an tlizam cio hna. Malaysia ram chungah a phanmi minung cohlanmi hna hi tinghnih hrawng an si cang. Thailand, Singapore, Philippines le Indonesia ram hruaitu hna zong Asian dirhmun in Myanmar ram kongkau nan i ton tikah lamdang in rianṭuan dingin Malaysia Prime Minister Aung Aid nih cun forhfialnak a chim theih a si. Harnak a tongmi ram hna kong he pehtlai in biaruahnak ngeih dingah a cacin nih ton an duh lonak kong zong a chim fawn. Monraw peng ramri Nghak ralkap minung pali hriamnam he an zam timi tlangtar ka rak chim lai. Monraw peng thlanglei Minhluat khua nambar pakua ramri Nghak battalion ah a ummi ralkap training chuakami minung pali hna cu March niruk ah hriamnam he an zam tiah ramri Nghak ramri Nghak he aa naihniammi sin in theih a si. Mah ramri Nghak hna cu hriamnam le zempawl ilak in AA umnak lei ah an zam kho men tiah an chim.

Ryataci khua in Sesua hrang pawl cu Tayaci khua, Pawng khua le Payampiang khua lei ah rallam an sial. Hi bantukin rallam a sialmi Sesua hrang pawl hna cu PDF pawl nih Pawng khua le Payapiang khua kal ah an kah hna i Sesua hrang le minung hleiriat an thi i minung hleinganak tlawmlo hliam um pu tiah theih a si. Sesua hrang lei cu hriamnam in ka an rak bawmh hna nain mipi vengtu ralkap le aa hliammi um lo in ṭha tein hmuh an kio kho tiah theih a si.

mandalay ramṭhen ṭawngta peng cheongsung khua ah um hun a khuarmi a si siarhrang pawl hna cu dawr in bom an thlak hna hna i minung pahnih an thi tiah minchiam battalion pali pdf ireng ngeitu pakhat nih yangkung khati media a chim march in lili zanlei suimilam pahnih hrawngah sac ralhrang minung sawmthum le panga hrawng in umhmun an khuarnak hmun cu pdf ṭangṭi phu hna nih dawr in bom voithum tiang an thlak hna hna i asicuah hrang le minung pahnih an thi minung pahnih fak taktak an hliam bu tiah theih a si. Hi bantukin kahdohnak a tuahtu hi Minchiam PDF Battalion pali, Minchian District Doron Street team le a dang ṭangṭi phu pawl hna i bawm in an tuahmi a si. Asicuah hrang lei in an kahtu ve hna nain mipi vengtu ralkap lei a hliammi um loin ṭha tein hnawh an kir kho tiah theih a si. palaw peng khanti khua in ralzaam mi caan saupi lungsawtnak a ngeimi daw ung min kum sawm suih cu oxygen a dih caah a nunnak a liam timi tlangtar ka rak chim lai ṭaningtari ramṭhen palaw peng khanti khua cu sac ralhrang pawl nih luhnuai nan kah hna caah khuami an zaam i a zaammi chungin daw ung min kum sawm suih cu oxygen a dih caah a nunnak a liam tiah tualchung mi pakhat nih yakung khat ti media a chim March ni sarih chun suimilam pakhat hrawngah sac ralhrang pawl nih Palaw peng Khanti khua cu an luh hnawh hna. Khua chung ummi mipi tam taktak hna an zam i a zammi chungin can saupi lungzawtnak a ngeimi Daw Aung Minh kum sawm sarih cu oxygen a dih caah a nunnak a liam tiah theih a si. sac ralhrang pawl khua chung an luh caah khuami hna cu an zam hna i mah a zammi chungin Daw Aung Minh kum sawm sarih cu oxygen a dih caah a nunnak a liam. Mah pitar nu hi lungsawtnak a ngeimi a si caah oxygen pipe in a thaw a dawpmi a si. Asicuah hrang pawl nih ralkap thazaang tampi in khua cu an luh hnawh hna caah zeithil hmanh kan la manh lo tiah tualchungmi pakhat nih a chim. Asicuah hrang nih luh hnawh ruangah Khanti khua le a pawngkam kuli in mipi thongkhareng lo hna cu a himnak hmun ah an zam dih hna tiah theih a si. Matupi ah sac ralkap tlangtlatu nih tanghrah a phi dingmi paoh cu tangka thonghlei nga a pek hna. Chin ramkulh Matipi khuachung ah sac ralkap kuttang fimcawnnak sianginn hna cu a ra laimi March nariatni ah tanghra camin puai an ot lai tiah theih a si. Matipi khuapui chung i tuah dingmi camin puai ah hin a phi dingmi paoh cu sac ralkap tlangtlatu U Zei Caw nih tangka thonglei nga cio a peknak hna kong an chim. sac nih February narukni ah khan camin puai tuah ot hnu cun malurelnak kan tuah lai tiah rak thanh.
Caminpuai tuah chung paoh hi cu lam vialte song phih a sinak kong sac ralhrang nih cun a thanh fawn. Zantrim zongah sac ralhrang pawl motor cu aa chawk tawn lengmang i zeihmanh cu atu tiangah hin a cang rih lo tiah tualchungmi hna nih cun an chim. A cheu hna nih cun PDF pawl nih drone an thlah hi a si lai tiah an zummi hna zong an um. Matupi ah Hardin Eidin a harnak kong ah hin sac nih cun zeihmanh tlaktlak a timh lo caah biaknak lei hna nih an tlangtlaknak kong theih a si fawn. Matupi ah hin an rak thlah ṭhanmi pengkomh ukbawi U Cawnan nih cun zung a phaimi micheu hna cu nanmah lawng ei awk nan ngei lai lo, kannih cu van lei in rawl a kan chenh lai tiah a chimnak kong zong theih a si. Puh le ro hlui le Indira Kumar rai a kaptu pa cu a rian in an rinhter. Thong hnih kul le thum mas naruk, zan suimilam paruk le minit hlei ruk hrawngah a duty hon Hamvidar pahnih a kaptu Hamvidar Bimagatid Chakma, kum sawmnga le kum ruk cu India Commission Article zathum le hleikhat hmangin a rian in Commander Tat MAP cu dinhter a si. A thahmi hna chungkhar hna zong hi cozah nih Commissionate appointment a pek hna.

hi thil zennak hmun ahhin an kahnak meithal ak-47 rifle bullet number sawmruk le mechingan meithal kuan hleithum ummi he tlaih an si meithal thlahnak hmun he tarkat heinga tluk aa hlatnak hmun ah meithal ummi meithal kuan pakhat zong tlaih chih a si

Post Commander sinah report nan tuah tawn tiin thinhung bu in a hal hna i meithal in a kah colh hna tiah an chim. Nunnak a liammi hna cu Lunglei le Lawngtlai ah phenhpi an si cang. Khinua Hriamngan kuan nih khen ruangah ngakchia pakhat a nunnak a liam. Sakaram ṭhen Khinuu pengah SAC ralkap nih hriamngan an kahmi nih Ralzaam hna an umnak hmun ah ngakchia pakhat cu a khen i a nunnak a liam. Kambalu zongah khuami inn inn sawmruk hrawng hna cu sac ralhrang pawl nih an khanghpiak hna. sac ralkap thazaang zakhat hrawng in rallam a sermi hna nih mas narukni ah khan hriamngan hna cu an kah hi an si. An kah caan hi suimilam pahra hrawng ah a si i ralzaam hna umnak hmun ah ngakchia pakhat cu a khen i a nunnak a liam hi a si tiah theih a si. Khuami pakhat nih cun sac ralkap nih hriamngan an kah lio ah hin a hmaisa ahcun khualei hoih in an kah hmasa, a hnu ahcun thlanglei hoih in an kah i cuka hmun ah i ralzami ummi kum riat ngakchia a khen i a nunnak a liam hi a si tiah a chim. Kalung khua zongah a seisei ralkap nih hriamngan kaa pah in an luh pah caah a pawngkam i ummi khuate hna in mipi thongriat leng hna cu himnak hmun ah an zaam hna. A seisei ralhrang pawl nih mipi cheukhat pawl hna i inn pawl hna cu an khanghpiak fawn hna. A luan cia Mas nali le nanga lio sungah khan Kambalu peng i ummi khuate pathum hna ah hin pehzulh in sac ralhrang pawl nih rallam an sial i mipi in inn sawmruk leng hna cu an khanghpiak hna. An khanghmi hna ah hin Cetting khua, Pinta khua le Ohte khua hna an i tel. A luancia zongah khan sac ralhrang pawl nih sakah ramṭhen hmun pakhat ah hriamngan le kuan hna cu angka ruangah khua pariat hna cu an umnak hmun in an zaam hna. Hi bantukin himnak hmun ah a zaammi khua pawl hna hi Tipioh-kung, Lilupu, Usici, Kandaw-yu, Pohmadaw, Pohmymhyo, Hmiangkung, Cikan hna an si i mah hna chungin hin tualchungmi minung pali zong kuan nih a khen hna caah hliam an pu tiah theih a si. Kani ah Pisotri pawl a thlahtu a seisi ralhrang pawl hna cu hriamngan in kah a tong i a thimi an tam. Mukoram Ṭhen Myan peng Kani khua ah a ummi Pisotri hna cu eidin an cawk Caah dawr in an eidin cu an va lak i dawr in an kir ngam ti lo caah sac ralkap pawl cu tangka an pek hna i an i tlahter hna. Cun an lawi lei ah PDF pawl nih hriamngan in an kah hna i a thimi an tam tiah theih a si. March nanga chun ah khan Kani khua i Pi Su Ṭhi hna cu eidin Eidin dam ah khuapi ah an kal i an tlun ngam ti lo caah a seisei ralkap hna cu an i thlahter lioah Phidia pawl nih rokhat in an kah hna hi a si tiah theih a si. A seisei ralkap minung pakhat ah tingkha cio an pek hna. Cu ahcun PDF nih lam in an bawh hna i bom in an kah hna i a thimi an tam. A thimi tu cu fiang in theih a si lo tiah PDF pakhat nih cun a chim. Mah a thimi Pysaw ṭhi ruak hna cu ka nikhua ah an vui lio hna ah an kah ṭhan hna i sac ralkap lei in MGK le Sikṭih Mahmah hriamngan in an kah ve hna nain PDF lei in nunnak liammi um loin ṭha tein hnu ah an pil kho ṭhan tiah theih a si. Kahdohnak ah hin PDF phu fanh hna lei in Bamaṭhi phu, Myang PDF, Ulechi phu le a dang ṭangṭi phu fanh hna i bawm in Hi bantuk in an kah hna hi a si i Roka bomb vikul renglo an kah hna tiah theih a si. Thailand ah Myanmar rianṭuantu minung hleili cu bawmh an si. Thailand Kachia Khawburi ramkulh ah rianṭuannak covo nawlbuarnak a ingmi Myanmar rami minung hleili hna cu zulhphung ningin humhak dingah Thai hrambunh rianṭuan Rianṭuannak lei tawlreltu phu hna nih an bawmh hna. Anmah cu puaisa nih cawlzuatnak hmun ah rianṭuan dingin an ti hna nain fadum ah an kuat hna i rianngeitu hna zong nih phungning in hlawh an pe hna lo i an tlerhkhonh an hrem hna hna caah atu bantukin rianṭuantu Paul hna nih HRDF sinah report an tuah. Rianṭuantu minung hleili hna cu hmunhma nawlngeitu hna he i fawt in kan va bawmh hna tiah zung i rian ngeitu a simi Mae Machu nih cun a chim. Rianṭuantu hna chungah hin a cheu cu a kum in eiden cawknak ding caah zarkhat ah Thailand phaisa in zanga lawng an pek hna i rian kan i din lai, rian kan ṭuan ti lai lo an ti ahcun rianṭuantu hna nih tlarhkhawnh le hremnak an tuah hna tiah an chim chap. Khinu peng chungah asi si ralhrang pawl nih inn an hrawh piakmi hna mipi hna sinah facang si-ai, thlawbulnak le a dang pawl hna cu KURDF nih an bawmh hna. Khinu peng Lawngsi khua le Lapanhlah khua hna cu asi si ralhrang pawl nih February ni hleithum ni ah khan mei in an khangh piak hna caah Lapanhlah khua in mipi inn in za le inn hlei inn sawmriat le Lawngsi khua in mipi in inn zathum le innhra hna cu a rawk. Hi bantuk in a rawkmi hna ca tiin mipi bawmchantu sin le a dangdang sin in bawmchantu hna sin in Lawngsa khua ah hin mipi ca tiin tingkul le tinghnih le thongsawmci le thongnga man facang hna le an herhmi si-ai thlawpbulnak ca tiin tangka tingthum le Lapalhla khua in facang

Manreu ramṭhen Minqian Bank Minqian Simingkung nganpi cungah sac ralhrang motor pahnih cu bomb in an puah hnawh hna i sac ralhrang lei in minung pahnih an thi i sac motor pakhat zong an lakpiak hna tiah Ngiang Kerala Force phu i rian ngeitu pakhat nih Yangkung Khatet media ah a chim. Mas nanga zan suimilam thleikhat le minute sawmli hrawngah Ci khua in umhmun khuar hnuah tiva in a hnulei i ummi Myan peng ah rallam a sialmi sac motor pahnih cu Minchian lei i a rak chuah lioah Minchian Simikung lampi cungah hi bantukin bomb an puah hnawh hna hi a si. Mipi vengtu ralkap phu pawl nih hin bomb lung ngaiin an puah hnawh hna hi a si i, sac ralhrang leiin minung pahnih an thi. Hi bantukin kahdohnak a tuahtu hi Minchian number paruk battalion, Taichi number pahnih Yangon Guerrilla Force NY SGF le 27 Revolution Force phu hna i bawm in an tuahmi a si. Hi bantukin kahdohnak chungah hin sac ralhrang pawl nih hriamngan le hriammi hna cu kahthlorh in an kah ko nain mipi vengtu ralkap lei in aa hliammi um loin ṭha tein hnu ah an kir kho tiah theih a si. Ngiang-u peng ah sac ralhrang thawngpetu a si pinah sac sergeant ṭhing zong a simi sanhlan cu an kah tha. Mandalay ramṭhen Ngiang-u peng ah sac thawngpetu zong a simi sac sergeant ṭhing zong a simi ngianghlah cu an kah tha tiah theih a si. Mas naruk zan suimilam paruk hrawng ah Ngiang-u peng, Ngianghlah khua ummi sac sergeant ṭhu zong a si i sac thawngpetu zong a simi cu mipi sinah ningcang loin thil tuah ti bantuk le mipi pawl tlaih ti bantuk a tuah caah mipi vengtu ralkap pawl hna nih va kal in kan kah thahnak a ruang hi a si tiah Pakan Ori Force PDF Iran ngeitu pakhat nih cun Yangkung Khatet media a chim. Sergeant Ṭhing San Hlan hi Ngiang-u Min Chian lampi thluan i ummi thil a cangmi pawl hna cu sac ralhrang pawl sinah thawngpetu a si cu fiang in theih a si. Cucaah atu bantuk in kan kahnak hi a si. A fanu a simi Hni Yu Yu Aung zong hi sac ralhrang pawl nih ningcang loin tuah an timhmi thimnak caah rian a ṭuanmi a si. Serhlan hi a inn ah a seisir ralhrang pawl le palek pawl hna cu atu le tu rawl dum ṭinak a tuahpiak hna i a seisir ralhrang pawl nih an i bochan ngaimi a si. Cu pinah mipi pawl hna cu ningcang loin a hroceltu tawntu zong a si tiah theih a si. Saichanh Ṭhing, Serhlan hi number sawmsarih le pariat ke ralkap hruaitu a ṭuanmi a si i thongkhat sakua sawmkua kum in thonghnih le hleisarih kum tiang kum kul le kum sarih chung pehtlai in hi bantuk rian a ṭuantu hi a si. Mas na rukni kahdohnak ah SAC ralhrang lei in minung sawmthum le pasarih an thi i mipi vengtu ralkap lei in minung pahnih an nunnak a liam. Thong hnih kul le thum Mas na rukni kahdohnak ah SAC ralhrang lei in minung sawmthum le pasarih an thi i mipi vengtu ralkap lei in minung pahnih nih ram lei miphun ca an nunnak an pek tiah mipi vengtu ralkap pawl i thanhmi cherhchan in

Sodial le Walaminta phu hna i fonh in sac ralkap pawl hna an doh hi a si. Kawtawng Weiding khua kahdohnak ah PDF chungtel minung hleikua nunnak a liam. Kawtawng pengkomh Weiding khua a ummi PDF sakhan pakhat cu sac ralkap pawl nih an kah hna caah PDF chungtel minung hleikua an nunnak a liam tiah thawng theih a si. Mas nali zinglei suimilam panga hrawngah Myanmar Thai ramri i ummi Wedding khua ah SAC ralkap pawl nih thazaang tam taktak hmangin an luh hnawh hna caah kahdohnak a chuah hi a si tiah theih a si. Atu bantukin kan hawile minung hleikua an nunnak a liamnak hi Dalain ruangah a si tiah Kawtawng hrambunh PDF pakhat nih Mizzima ah a chim. Wedding khua ah hin February ni kul le ni khat ni thawkin PDF pawl le SAC ralkap karlak ah kahdohnak a chuak i

Voivoi ah luhnawi nan kah hna i sac ralhrang le minung pahnih an thi tiah Monghim peng PDF phu area ngeitu pakhat nih cun a chim. March ni sarih zinglei suimilam panga hrawng ah SAC sakhan kung, Kalaya Hlenga le Monghim Myomah Palek sakhan hna cu KPDF, KIA, PDF ṭangṭi phu fund hna nih voivoi khat ah luhnawi nan kah hna i sac ralhrang le aa hliammi an tam pinah Palek sakhan chungah sac ralkap minung pahnih an thi i minung pakhat hliamhma fak taktak in a pu tiah theih a si. Hi bantukin kahdohnak chungah hin mipi vengtu ralkap lei aa hliammi um loin ṭha tein hnu ah an kir ṭhan tiah theih a si. Kaphnih karlak ah kahdohnak hi atu le tu a chuak lengmang caah mipi pawl hna nih sac ralhrang pawl he aa pehtlaihnak hmun le kahdohnak a chuahnak hmun pawl hna cu hrial dingin mipi vengtu ralkap pawl nih ralrin peknak an tuah hna tiah theih a si. Kan thawng chimnak cu mah vial in ka ngol rih lai. LCBN channel a dirkamh i tha an pe zungzal tu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka ngei. Nan dihlak chun tha mangtha uh.